Ni'n bell o'r dinasoedd mawr fan hyn, bois bach, yng ngwlad cowbois Ceredigion. Mae mwy nag un ceffyl yn y pentre bach ma. A weden i, bod y stabal yn llawn heno. Croeso i dafarn y Bont, Bronant. Lewis, ti yw'r landlord fan hyn. Ie. Pryd ddechreuodd popeth fan hyn i ti yn Bronant? O, yn ganol Covid oedd e. Oedd y ferch yn rhedeg e cyn fi a wedodd hi oedd hi ffri fyddio, felly fi rhedeg yn awr, os gai i dde, mi'n gyrru gofid dde, so gym efe sy'n drysto a ni wedi di mynd yn gwyd ers ni. Amser galed i ddechrau? O, oedd yn, oedd yn, oedd yn, mae wedi dod yn gwyd da ni. O Ieuan, chi'n un o gyd berchnogion y dafarn, pam athoch chi ati i brynu'r lle yn y lle cyntaf? Wel, mae hanes uh, diddorol a, a dweud y gwir. Mae'r lle yma, roedd e'n becws yn y lle cyntaf, a wedyn ar ôl hynny benni, a the yn Wild West Cafe uh, tua 1976. A wedyn dath rhywun o bant o tro fe i dafan, a the'n dda am spel, ond yn dywed a the'r wal, dath deg ohonyn ni at ein gilydd a roi digon arian i mewn i brynu fe. Mae'n rhaid bod chi'n gwneud rhywbeth yn iawn. O, dwi ddim yn siŵr am hynny. O'n i'n gwneud rhywbeth digon da. Elen, mae ti ferch i Sarah a Lewis. Ti'n joio gweithio fan hyn? Ie, yeah, mae fe'n gwrdd, so di. Ti'n gweithio, ydyn nhw'n fforsio ti gweithio lot o oriau yma? Mae nhw'n not too bad, to be fair. Mae nhw'n rhoi'n nosweithio off i fe. O, chwarae teg.
Yeah. Ti fel nhw yn gweithio yn ystod y dydd, felly mae fe'n bwysig, mae'r teulu yma, wneud lot yn y pentri i gadw'r pub i fynd. Odyn, ie. Yeah. Mae fe'n bwysig i gadw fe i fynd.
Wel da i chi 'di byw 'ma ers erioed yn y pentre 'ma? Wel, ie a na. Fan 'yn dos i ffarmo 1950 yndyfe? Ond mynd i'r prifysgol wedyn a nôl i'r ffarm a fanna yn y ffarm wi wedi bod. Ar ôl Williams yn Evans oedd yn perchen y lle yma ac oedd un o hynny nhw yn licio i paint. Oedd.
Iddo fe mynd i Tregaron a yfed ac o'n nhw'n troi pen y ceffil am adre a bydde fe'n saff o ddod gatre. Mae'n anodd iawn i gadw tafarn cefn gwlad ar agor. Mae'n anodd iawn, full stop. A mae'n rhaid ti gael pethau, mae'n rhaid ti gael bobl sydd yn ffyddlon i'r dafarn, yn dyfe? A'r ffordd o, o greu hynny yw wneud pethau cymunedol. Mae'n le cyfarfod, mae'r ysgol dan ni, ni'n gwneud defnydd ohono fe. Mae, mi'n arweinydd y parti canu, parti camddwr yn yr ardal, i ni'n defnyddio fe yn aml ac yn cynnal nosweithiau yma, felly mae fe'n, ie, yeah, mae fe jyst yn hub, chymod, i'r gymuned. Mae'n bendigedig i gael tafarn sy'n dafarn. Ti'n dwi ti'n mynd i amge, amgylch y, y, y wlad, a ti'n gweld tafarnau, maen nhw wedi newid, maen nhw'n trio neu bach o bopeth. Ond maen nhw wedi dafarn gymunedol fan hyn, sydd yn fendigedig. Tra bod lle fel hyn da ni, mae'n rhaid ni gefnogi i, i, gadw, i gadw fi i fynd yn y fe. Ti'n gwisgo'r Crys Darts fan hyn, mae lle mae'n darts ma, dwi fe? O, oh, sefyl, sori.
Yeah. Pedwar tîm darts ma, mae... Dwi'n ofyn gwrdd. Hei, chwarae teg, wel, iechyd da. Iechyd da.
Iechyd da. Diolch o.
Wel, cyn i'r gystadleuaeth darts ddechrau, os amser am gan fach? Wel, chi'n gwybod beth dwi'n dweud? Fight or flight? Mae'r hen gan ma yn do mas. Mae'r contractor wedi dod, diolch i ddiw ar bel y gol. Mae boes y wlad i gyd yn bel o nawr. Dyma ni, mae'r amser wedi dod i wobrwyo ein tafarn y mis, Tafarn y Bont! Brunant!